Eh, hallo hallo e eh, mukoma ndeipi hallo hallo e eh, zviri seiko mukoma handisi hallo hallo e zviri sei mukoma hamusi kundizwa here handine imwe ko bata wakadaro hallo hallo e mukoma muri right here ndiri right zviri kudii ndiani ah ndi thomas nanixon o oh, ndi thomas nanixon e eh, tauya zvenge nhengeni dzenyu dziya
o oh, mauya nenhengeni e eh.
muri papiko Eh, izvozvi izvi tiri panhingirikini pamudzviti apa asi hino manje ei eh, kondakta wacho uri kunetsera mari oh eh mana tande mwakati bhakiti renhengeni nebhakiti rematunduru
imari ah, tiri kuti nhengeni dziri kuda 350 matunduru anoda 400 aikazve apa, oh. apa, apa pane futi nhingirikini iri kudiwa ka yebhazi ye, ye, ye, ye,
imi mafana imi mune kama kakusaizafana imi mune kama kakusaiza imimi oh, oh, ah, ah, ah, pari kuda 300 ningirikini mati mukoma wenyu anoshanda mutaunipari kudiwa eh, murudiko imi mafana imi eh, eh, mira izvo ato kurova mafana vanoda kurova ava ndataura kuti baya wacho ndiye mukoma
halo Eh, pa, webhazi wacho uri kunetsa manje uri kuti wani uri kuda yebhazi ini ndataura kuti pane nhengeni dzacho neni ndinadzo izvo zviwada kutobatira nhengeni nematunduru
eh, iyoyo mfana uda taura mukoma wako taura mukoma wako kuti pane harurwa taura mukoma wako kuti pane harurwa aiwa muharurwa mira ini asi

iya mumwe mfunga nhengeni nematunduru dzingachipe izvo zve zvekudaro nguva inei mafaindi aya aiwa mafaindi aya akudiwa akuti iri correct number yaita bhofona izvi zvizvi iyazve hatizvidiba ah, ah, komana apa mafaindi akudiwa apa pamunhu waachada iri foni esh hallo
mazita hallo e eh, pachi pamwe mkwana ndiri kutaura nani ah, mukwande ndinoti vanhu vacho akandibata apa inini ndauya nawo matunduru aya
uripiko izvezvi ndiri pamudzviti apa eh, eh, ah. bhozi inini izvozvi izvi mota iri kusevhisi yakatoinomunga yakupera zvayo ino ndochidii manje
ah. anhu acho arwere saka nditi kombi yacho ndiuye nayo here todhila to, to ipapo vari kuda mari yekombi right yekombi iten because tabva kwanyika ah, ah, no no izwa izve eh. mukangotaura zvamuri kutaura izve ka inini ah, ndaandisina kuziva kuti uri kuuya handiti saka mukangotanga nekungotaura tiri kudidi inini ndiri kufunga kuti ndofunga baya ndiye akataura kuti last week inini ndiuye nhasi ka haazi kunyatsotaura ho muri kureya baya ngaauye nadzo paokay saka tikandouya izvozvi izvi because vadi ya 350 yenhengeni ne400 yematunduru
plus transport baya zve saka inini handiti ndezvebasa here vanonzi ane makataurirana akati ndimi kamuri kudzida
aiwa ndezvemushopu ka zvekutengesa ini ndakafunga kuti ndedzekumba ka inini vakati ndimi muri kudzida zvakwana mukoma hallo
yes how are you mukoma ndiri right mukoma muzembi muri bo you've just been pranked

wandouya hauzi kutitaura kuti uri kuuya aiwa bhozi ndatoona kuti vanhu vanenge vari kutobata navo ndikati tiuyai kuno ndicharatidze bope racho aiwa tinobonga mukoma tambotinasa aiwa mukoma unoterere redio but ndiri kuziva kuti izvezvi zvaari kubasa